Кыскача әйтеп үткәндә, мәсәлән, Финляндиядәге татарлар, алар э, мишәр диалекты вәкилләре. Алар заманында хәзерге Түбән Новгород өлкәсеннән киткәннәр, сәүдә эшләре белән киткәннәр һәм шунда төпләнеп калганнар. Хәтәм шуны да әйтергә кирәк, бу диал, э, бу диаспора э, ничек дип менә үзенчә генә яши торган диаспора дип әйтик инде. Чөнки э, бу диаспораның яши торган мөхите аның э, үз мөхитеннән аерыла тел ягыннан. Чөнки финнар арасында яшәгән татарлар үзләренең телләрен ничек алып китсәләр моннан 150 ел элек шулай саклыйлар, берничә, бернинди бозусыз, бернинди башка сүзләрне кертмичә, аларның әби-бабалары ничек сөйләшкән булса, бүген инде дүртенче, бишенче буын Финляндиядәге татарлар шул телдә сөйләшә. Шундый күренеш, мәсәлән, Япония, Америка татарларында күзәтелә. Ләкин кызыклы диаспоралар бар, Төркиядә, Кытайда яшәүче татарларның телләре бик нык үзгәргән. Моның сәбәбе булып алар барып урнашкан җирлек санала. Чөнки Төркиядә дә, Кытайда да татарлар төрки халыклар арасында яши. Бигрәк тә Кытайның Синҗан уйгур автоном районындагы татарлар. Чөнки тарихтан мәгълүм булганча, Кытайның ике төбәгендә татарлар үзләренә җәмгыять корып яшәгәннәр. Берсе аның Харбин төбәге, бүгенге көндә инде анда татар калмаган, алар таралып беткәннәр, бер төркеме Төркиягә киткән, бер төркеме Э, Америкага киткән, ә менә Шинҗан Уйгур автоном районындагы татарлар бүгенге көнгә кадәр үзләренең менә шушы татарлыкларын белдереп, татар җәмгыятьләренә оешып, уйгурлар арасында бик матур дөнья э, гомер итәләр. Э, бүген киңрәк шушы проблемага тукталырбыз. Ни өчен дигәндә, инде 2005 елдан башлап Татарстан хөкүмәте Э, Кытайда яшәүче милләттәшләребезнең балаларын Татарстан югары уку йортларында укыту проектын башлады. Хәзер инде алтынчы төркем Татарстан вузларында белем ала. Шул нисбәтле Татар конгрессы Казан университеты укытучыларын әлеге балаларны сайлап алу өчен дип Кытайга безне җибәргән иде. Шуннан башлап Кытайдагы татарлар белән кызыксыну, аларның телләрен өйрәнү безнең алдыбызда зур бер шундый кызыклы, әһәмиятле мәсьәләне куйды. Шуннан башлап, без берничә тапкыр Кытайга сәфәр ясадык. Андагы тел үзенчәлекләрен язып алып, өйрәнеп, инде фәнни әйләнешкә керттек. Кытайда татарлар Шинҗан-Уйгур автоном районының нигездә Өремче, Голҗа, Чәүчәк, Алтай шәһәрләрендә яшиләр. Барлыгы Үзләре әйтүенчә, биш меңгә якын татар бар. Кайбер мәгълүматлар әзрәк дип әйтә, мәсәлән, дүрт мең ярым, өч меңнән артык дигән мәгълүматлар да бар, ә кайбер мәгълүматлар буенча хәтта биш меңнән дә күбрәк татар яши дигән сүз. Әлбәттә, мондагы милләттәшләребез инде шундагы төрки халыклар белән бәйләнешкә кереп, э, гаилә кырып, э, шундый уртак бер э, тел барлыкка китергәннәр. Монда яшәгән татарларның телендә 19 гасырда әби-бабалары алып киткән татар теле җирле уйгур, казах, үзбәк элементлары белән бик баеган. Ә, яшь буын телендә инде татар теле белән бер рәттән э, бездә татар телендә рус алынмалары өстенлек итсә, анда инде татар телендә Кытай алынмалары өстенлек итә. Шундый ук вәзгыять күзәтелә, мәктәпләрдә балалар башла, бакчаларыннан башлап, хәтта ки Кытай балалар бакчасы, Кытай мәктәбе, Кытай уку, югары уку йорты, э, татар теленең кулланылыш даирәсе бар гаилә генә калып килә. Әгәр дә тарихка игътибар итсәк, бу турыда безнең танылган галимебез, тарихчы Миркасыйм абый Госмановның язып калдырган хезмәтләре бар, мәсәлән, Я булмаган китап, тулысынча шушы Кытайдагы милләттәшләребез тормышына багышлана. Инде белүебезчә, Миркасыйм абый үзе дә шушы җирлектә туып үскән кеше. Аның хезмәтләрендә татарларның Кытайга булган иммиграциясе турында сүз бара, андагы яшәү рәвеше турында сүз бара. Һәм шуна шул, шул китапка таянып һәм үзебезнең эзләнүләргә таянып берничә фактны әйтеп үтәсе килә. Алда әйткәнемчә, төп татар яши торган районнар, шәһәрләр ул Гылҗа, Үрүмче. Бигрәк тә Гылҗада татарларны искә төшереп тора торган урыннар шактый күп. Мәсәлән, анда татар мәчете бар, анда татар зираты бар, анда Юныс Хәбиб Юнич күчәсе урамы бар. Элек Тукай урамы да булган, хәзер ләкин ул урам үзгәртелгән, башка исем белән атала. Татар мәктәбе бар, ансы бик шатлыклы хәл. Бу мәктәп бүгенге көнгә кадәр сакланган. Аңа хәзер инде төзәтү, ремонт эшләре башкарылды һәм мәктәптә музей эшләп килә. Бу мәктәптә татар укытучылары эшләгәннәр, татар телендә укытканнар. Мәсәлән, математика, тарих, бик күп фәннәрне, татар теле, әдәбияте укытылган. Мәктәп бездән киткән китаплар белән тәэмин ителгән. Мәктәптә шактый зур китапханә булган. Мәктәп коллективы халыкны татар мәдәнияте белән таныштырган, төрле-төрле спектакльләр куйганнар, Тукай кичәләре үткәргәннәр. Әлбәттә, бу традицияләр бүген дә дәвам итә. Ләкин укыту татар телендә алып барылмый, әйткәнемчә, уйгур мәктәпләре бар әлегә, ләкин өстенлек Кытай мәктәпләрендә. Татар теле татар җәмгыятьләрендә саклана, татар гаиләләрендә саклана. Шунысы куанычлы, Кытайда яшәүче милләттәшләребез ел саен Сабантуе үткәрәләр. Алар ел саен Тукай кичәсе үткәрәләр, ел саен Нәүрүз бәйрәме үткәрәләр. Һәм бу кичәләрдә төп игътибар татар милли музыкасына бирелә, татар җырлары җырлана, татар биюләре биелә. Әмма ләкин татар бию дигәндә шунысы да кызыклы, алар татарча биюне отнушка дип атыйлар һәм ул безнең рус биюенә туры килә. Хәтта алар безнең белән бәхәсләшәләр монда килгәч, сез татар биюен белмисез, ул бездә сакланган һәм безнең биюебез чын татар биюе дип әйтәләр. Алар кулъяулык тотып, менә бездә ничек итеп рус биюен калинка, калинканы бииләр, менә шулай итеп татар биюе биибез дип әйтәләр инде. Татар җырлары тарихи җырларны бик күп беләләр, үзләрендә генә сакланып калган җырлар бар. Ләкин инде соңгы елларда, мәсәлән, бигрәк тә чикләр ачылгач, 90 нчы еллардан башлап, бу өлкәләргә дә яңа татар музыкасы барып кергән, алар безнең популяр җырчыларыбызның җырларын бик яхшы беләләр, үзләре дә бик яхшы җырлыйлар. Татар теле ничек яшәгән Кытайда? Беренчедән, татар теле ул, әйткәнемчә, мәгариф теле булган. Татарлар кая гына барсалар да, мәктәп ачканнар. Менә шушы без әйткән Кулҗада татар мәктәбе булган, Чәүчәктә татар мәктәбе булган, Үрүмчедә татар мәктәбе булган. Бу инде егерменче гасырның утызынчы елларына кадәр мондый мәктәпләр яшәп килгән. Шуннан соң татар теле ул матбугат теле булган татарча газеталар чыгарылган Кытайда, мәсәлән, Кулҗада Алга дигән газета чыгарылган. Татар теле сәүдәгәрләр теле булган. Э, мәсәлән, Кулҗаның уртасында Ташлавка, Ташлапкә дип атыйлар, димәк, Таш лавка дигән сүздән барлыкка килгән шундый базар. Анда 60 лап татар сәүдәгәре үзенең сәүдәсен башкарган. Татар теле дин теле булган. Дин теле, ни өчен дин теле дип әйтәбез? Әлбәттә, гыйбадәт, мәчетләрдә гарәп телендә, мәгълүм булганча, әллә, ләкин вәгазьләр татарча сөйләнгән. Татар теле, әйткәнемчә, гадәти аралашу теле булган. Татар гаиләләре үзләренең балалары белән, үзләренең гаилә вәкилләре белән татарча сөйләшкәннәр. Хәтта татар мәктәбендә укыган уйгур, казах, дүнгән милләтеннән булган кешеләр дә татар телен бик яхшы белгән һәм аралашып яшәгәннәр. Э, татар телендә иҗат иткән әсәрләр дә барлыкка килгән, алар басылып килгән. Һәм әле соңгы вакытларда да, мәсәлән, анда яшәп иҗат иткән Ильяр Габитовның шигырь җыентыгы Казанда дөнья күрде. Димәк, күргәнебезчә, татар теле бүгенге көнгә кадәр э, Кытайда актив кулланылышта тел буларак яши дип әйтә алабыз. Телләренә килгән ян нинди кызыклы фактлар бар соң? Э, инде без э, монда якынча үзебезгә иң якын булган темаларга тукталып үтсәк, мәсәлән, туганлык атамалары. Э, Кытай татарларында әти-әни сүзләре бездән әз генә үзенчәлеклерәк. Алар әтине әттә дип әйтәләр, әнине тәтә дип әйтәләр. Әти, әни дигән сүзләрне алар монда килгәч кенә өйрәнәләр. Шунсы үзенчәлекле, Кытайларда, кытай татарлары телендә апа, әни мәгънәсендә апа сүзе дә бик актив, чөнки уйгурлар әнине апа дип әйтәләр. Шулай ук катнаш гаиләләр булу, менә бу туганлык терминнарына да аермалар кертә. Мәсәлән, күп очракта, мәсәлән, семьяда Әгәр дә ир кеше татар, аның хатыны уйгур милләтеннән булса, аның ба, ул гаиләнең балалары әтиләренә әттә дип, әниләренә апа дип эндәшәләр. Һәм әби-бабай да милләт ягыннан аерыла. Мәсәлән, әгәр дә әтисенең әнисе булса, ул әннә була, ә әнисенең әнисе, димәк, уйгур булгач, ул чоң апа була, зур әни дигәнне аңлата. Менә шундый кызыклы күренешләр бар. Э, димәк әгәр дә инде без э, ризык атамаларына игътибар итсәк э, ризык атамалары хәзерге татар әдәби телендәге ризык атамалары белән күп очракта уртак мәсәлән кытай татарлары да пәрәмәч пешерә алар да бәлеш пешерә әмма бездә булмаган кат-кат Бакалий дигән ризыклар анда сакланып калган. Бу, димәк, каткат, бакалий, ул чәй ашлары, камыр ризыклары, алар бик күп бу ризыкларны пешерәләр һәм шунысы да тагын әйтеп үтәргә кирәк, уйгурлар менә шушы ризык мәдәниятен, бигрәк тә камыр ризыклар мәдәниятен Татарлардан өйрәнгәннәр. Уйгурларда бу мәдәният булмаган, чөнки табигать шартларына карасак, алар ком ризыклар бик ашамаганнар, яшелчә, җиләк-җимеш белән көн күргәннәр, ә татарлар баргач, аларга менә шушы мәдәниятне керткәннәр. Мәсәлән, бездә бик популяр булган гөбәдия, чәкчәк кебек ризыклар анда пешерелми. Гаетләрдә саңза дигән бер ризык пешерәләр. Безнең чәкчәк камырыннан, ләкин бик зур итеп урап, э, аны э, хәтта ки э, ничек дип аңлатырга да белмим сезгә, уралган шундый бер камыр ризыгы була. Ләкин камыры чәкчәкнеке кебек шундый түгәрәк итеп җәелгән рәвештә эшләнә. Шулай ук уйгурларда ләгман бик популяр. Ләгманны күбрәк гадәти ризык итеп һәркемне дә пешерә, ләкин туган көннәргә ләгман пешерәләр. Ни өчен? Чөнки ләгманның камыры, токмачы бик озын була, кешегә озын гомер теләр өчен алар ләгман пешереп туган көнне шулай бәйрәм итәләр. Шулай ук бик кызыклы Күренеш хайван атамалары, җиләк-җимеш, яшелчә атамаларында чагылыш таба. Хайван атамаларыннан, мәсәлән, безнең әтәч аларда хураз, безнең тавык аларда туху, бусы уйгырлардан кергән, бездәге мәче аларда мышык, менә шундый кызыклы гыйбарәләр бар. Бездәге кәҗә, аларда үчкә. Мин бу мәсьәлә белән шөгыльләнә башлаганда бер мәкалә язган идем. Иосиф Гиганов сүзлеге белә менә шушы Кытай татарларындагы берәмлекләрне чагыштырып. Шунда миңа безнең танылган галимәбез Ханисә Алишина әйтте, әллә Кытай татарлары Себердән киткәннәр микән дип. Ләкин алар Себердән китмәгәннәр. Себер татарлары белән Кытай татарлары сөйләшендәге уртаклыклар, сез беләсез, Себердә бухарлылар, бухарцы дигән бер этник төркем бар. Болар, димәк, кайчандыр Үзбәкстан территориясеннән Себергә күчеп утырган халык. Ә уйгурлар белән үзбәкләр бик якын, башкорт белән татар кебек, алар бер гаиләгә керә. Шуңа күрә менә уйгур теленнән кергән атамалар, Кытайда яшәүче татарлар телендәге уйгур сүзләре безнең Себер татарлары диалектларында да актив кулланыла. Менә шундый уртак параллельләр үткәрергә мөмкин. Фольклорга килгәндә, аларның үзләренә генә хас җырлары бар. Аларның үзләренә генә хас көйләре бар. Шулай ук безнең, мәсәлән, без җырлый торган Каз канатын, аннан соң ай урагың җырларын бик җырлыйлар, ә ләкин аларның э, көйләре башка. Һәм шулай ук алар әйтәләр, бездә тарихи чынлык, э, дөреслек саклана. Сез э, анда башка мәдәният тәэсирендә бу җырларның көйләрен дә үзгәрткәнсез, җырлау теге темпында, тизлегендә үзгәрткәнсез, ә бездә тарихи сакланып калган дип әйтәләр. Үзләренең җирлегендә барлыкка килгән Такмаклар бик кызыклы, алар мәсәлән җырлыйлар, насыйп булса күрешербез Кулҗа бакчаларында дип, менә шундый татар такмакларына җирле үзенчәлек кертәләр. Казанга китәм әле, хатын биргән акчаларның башына җитәм әле дип, менә шундый җырлар җырлыйлар. Халык бик музыкаль. Бик музыкаль халык. Ике кешенең берсе җырлый, гармунда уйныйлар. Үзләренең, әйткәнемчә, мәдәниятләрен саклап калырга тырышалар. Без беренче төркем булып барганда безнең белән бергә Фәнзилә Хәкимовна Җәүһәрова да барган иде. Ул бик күп үзенчәлекле бәетләр, шундый җыр такмаклары, әкиятләр, легендалар язып кайтты. Минемчә, әлегә аерым китап булып басылып чыкмады, ләкин менә шушы безнең фольклор үзәге фондында бу язмалар бар, киләчәктә эшкәртелеп дөнья күрер дип мин ышанам. Тагын бер нәрсә әйтеп үтәсем килә, бу, әлбәттә, тел мәсьәләсе түгел, гомумән халыкка, безнең милләттәшләребезгә килгәндә, татарлар Кытайда Сан ягыннан иң аз булган милләт. 56 милләтнең иң ахыргы урында торалар. Ә ләкин белемлелек ягыннан алар беренче. Димәк, монда сыйфат өстенлек итә. Татарлар арасында бик күп галимнәр бар. Бигрәк тә медицина өлкәсендә галимнәребез күп, техник өлкәдә. Татарлар арасында министрлар бар, бүгенге көндә дә, мәсәлән, Шинҗан-Уйгур автоном районының сәламәтлек саклау министры татар. Татарлар арасында Бөек Кытай мәҗлесенең депутатлары бар. Гомумән әйткәндә, университет галимнәре күп һәм шулай ук табиблар, укытучылар. Кытай бик зур ил, анда халыкның яшәү рәвеше төрле, ләкин эшсез, теге фәкыйрь татар юк. Әгәр дә татар икән, димәк, ул үзенең эшен дә тапкан, ул үзенең тормышын да җайлаган, ул баласын да укыта һәм ул үзенең милләтенә туры килә торган горур кеше булып яши бирә. Менә минем әйткәнем бар, күп чыгышларда читтәге татарлар бик горур. Аларда миллилек, милли хис өстен бик горур чагылыш таба. Горур, милли горурлык көчле. Э, шуңа күрә дә алар э, татарга ничектер үзләренең татар булулары белән горурланып, әле шикләр ябык вакытта да төшләрендә Казанны күреп, Казан кичләрен кычкырып, җырлап, аннан җылап, менә шулай итеп татарның, Казанның көченә ышанып яшәгәннәр. Һәм тагын бер бик э, кирәкле һәм бик яхшы эш дип уйлыйм, менә шушы Кытайда яшәүче милләттәшләребезнең балалары монда килеп уку. Әлбәттә, э, менә шундый глобализация заманында без күрәбез, телләр бигерәк тә менә шундый зур милләт арасында яшәгән телләрнең юкка чыгу э, процессын без һәр көнне күреп торабыз. Э, менә шушы 2005 елда башлаган әлеге Яхшы проект булмаса, татар Кытайдагы яшәгән татарларның балаларын Казанга китереп укыту проекты булмаса, анда инде татар теле бу кадәр сакланган дәрәҗәдә калмаган булыр иде. Әлбәттә, монда килеп укучы студентлар барысы да татар теленнән, тарихтан белгеч тә булмас, галим дә булмас, ләкин монда килеп укып татар телен өйрәнеп киткән яшьләр үзләренең гаиләләрендә телне саклаячаклар. Алар үзләренең балаларына өйрәтәчәкләр һәм Алла бирсә шулай дәвам итеп Кытайда татар теле әле киләчәктә дә сакланыр дип без өметләнәбез. Э, балалар э, э, менә аннан килүчеләр бездән аермалы буларак дип әйтим инде, безнең җирле халыктан аермалы буларак милли горурлыкның югары булуы белән аерылып торалар.